Ara l-għanijiet ta' dan id-dokument huma tnejn. L-ewwel għan huwa li s-servizzi tas-saħħa jsiru aktar aware tal-bżonnijiet ta' dawn il-persuni trans u li jkunu il-persuni trans iħossuhom komdi ħafna meta jkollhom bżonn jagħmlu kuntatt mas-servizz tas-saħħa minkejja li jista' jkollhom bżonnijiet partikolari li forsi ġieli jekk dak li jkun tabib jew ners ma jkunx familjari jista' jħossu kemm xejn mhux ippreparat illi jagħti l-kura jew ikun hemm forsi xi diffikultà. Mela dik l-ewwel ħaġa li aħna rridu nkunu ċerti li l-persuni trans bħal persuni oħra eh, jistgħu jiksbu l-kura li jkollhom bżonn għal mart komuni li jinqala ehm, kif jikseb kulħadd bla ma jħossuhom skomdi dik hija l-kelma. It-tieni għan huwa li naraw kif nistgħu, kif diġà hemm f'ċertu pajjiżi barra minn Malta, nipprovdu fi ħdan is-saħħa, is-servizz tas-saħħa pubbliku, dak li nsejħulhom servizzi li jgħinu lil dak li jkun biex jagħmel it-tranżizzjoni tas-sess tiegħu, tal-ġeneru tiegħu. Jiġifieri dan il-proċess huwa wieħed ikkumplikat, huwa vjaġġ fil-fatt, u huwa vjaġġ mhux biss fiżiku jew anatomiku ma huwa vjaġġ iktar ukoll psikosoċjali. Aħna l-liġi hawn Malta tbiddlet tat dawn id-drittijiet, però jekk ikollok il-liġi mbagħad ma jkollokx is-servizzi inti għandek lakuna li trid tiġi indirizzata. Fl-esperjenza tiegħi kull darba li noffru servizz ġdid dejjem hemm ċertu biżgħat, hemm ċertu riperkussjonijiet finanzjarji, dejjem trid tagħmel l-ispazju għalih, trid iżżid l-istaff, trid iżżid l-riżorsi, aħseb wara meta jkun servizz bħal dan li huwa servizz pjuttost speċjali u partikolari. Però kif nidejna matul dawn fis-snin li għaddew, l-aħħar 25 sena, numru ta' servizzi li forsi fil-bidu kienu challenging li wieħed jaħseb li f'Malta dal-pajjiż żgħir ħankunu nistgħu naslu li nibdew nipprovduhom. Jiena fiduċjuża li jekk naħdmu pass pass bil-għaqal Skont l-evidenza, u jitqiet mal-istakeholders kollha, kif kellna suċċess f'oqsma oħra jkollna wkoll suċċess f'dan is-servizz. Inti meta jkollok it-tim, ħa jkollok is-surgeons, ħa jkollok l-endocrinologists, ħa jkollok is-psychologists, social workers, family therapists, speech therapists. Hija kumplessa ħafna. Mhm. Mhux kulħadd ħa jkollu bżonn dawn is-servizzi kollha, jiġifieri kull individwu għandu l-istorja tiegħu differenti. Imma bħala servizz aħna rridu nkunu lesti illi noffru dawn is-servizzi kollha fejn ikun hemm bżonn. Ġeneralment hemm tradizzjoni qawwija fl-Iskandinavja, pajjiżi bħal l-Olanda, l-Belġju, u mbagħad l-Istati Uniti u l-Kanada. U l-Iżlanda. U l-Iżlanda bħala pajjiż żgħir però għandu 20 sena diġà jipprovdi dan is-servizz. Issa, dawn is-servizzi jekk tħares b'mod globali ma tantx issibhom milli jkunu offruti mis-sistema tas-saħħa pubblika, jew għax ma jkunx hemm il-qafas legali, jew inkella għax ma tkunx xi ħaġa li hija aċċettabbli għas-soċjetà li tiġi pprovduta mis-servizz tas-saħħa pubbliku. Aħna qegħdin ngħidu fl-isfond li ma nħallu lil ħadd jaqa' 'l barra mis-sistema, Dawn ġew identifikati bħala grupp ta' nies li għandna lakuna għaliex il-liġi qed tagħtihom id-drittijiet imma fil-prattika għadna qegħdin inħalluhom jaqdfu għal rashom U meta wieħed imur jaqdef għal rasu biex jisib il-kura mhix biss l-ispiża finanzjarja li tinkwetani, iżda l-fatt illi jaf ikunu illi ma jkunux qegħdin jieħdu Kura tal-aqwa kwalità. Kura li nagħtu aħna fis-servizz tas-saħħa pubblika ħa tkun assigurata li ħa tkun kura ta' kwalità.